Youtube mirasym kanaly. Essalowmaleýkim hormatly adamlar! Ýaşulular Päwü Pälwanyň gürrüňini bermegimi soradylar. Şu Päwü Pälwanyň gürrüňini öňem edipdik welin şekilli ýazgy däl bolany üçin şuny şekilli ýazgy höküminde haýyş edýäler bolsun diýeni üçin Diňleýjileň hormatyna şuny şekilli ýazgyda gaýtalabam bolsa ýazmagy makul bildik. Päwü pälwan Duşakda doglan adam, tiresi gökje, gara gökje. Duşak obasynda doglan bir müň sekiz ýüz segsen bäşinji ýylda doglan adam kakasyna Jolla aga diýäler, ejesine Ogulsadap diýýärler ejesiniň adyna. Bular dört dogan bolupdyrlar. Biri gyz dogan, gyz Altyn, galanlaram oglan doganlar bolupdyrlar-da, şu hemmesem Päwügiň özi bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýylda dünýeden gaýdypdyr. Ol inisi Muha, Muhy daýymy gördüm men. Şuýam bir tas iki metr boýly adamdy, inçeräk adam. Ejem, babam bilenem doganoglan bolansoň, ejem Päwut kakam diýip gepleýärdi, geplese Päwut kakam diýip gepleýärdi-de, şundan şu gürrüňleriniň düýpli maşgala ýagdaýy bilen hem bile alynýanlygy şu ejemiň Päwut pälwana golaý garyndaşlygy üçin babam pahyram muň bilen ikisi doganoglan bolup bile bolupdyrlar, nirek gitseler, onuň babamdan şu gürrüňleri eşidip galanlarynam ejemden eşidip kakam dagam kän gören muny, Şu zatlar onuň hakyky gözi bile gören adamlaň gürrüňinden alnyp ýazylan kitap edibem ýazdym, çapdan çykdy. Hawa, adamlar umuman bir adamlar gözi bile gören adamlar wakalaryny bu doglandan ýaş oglanlygyndan daýaw bolupdyr bi. Tüweleme ol bir Özem bir abyrsyz Alla tarapyn berilen bir güýji bar ekeni, şuny bir maşk ýerine ýetirip, türgenleşik bilen, yzygiderli türgenleşik bile gazanylan güýç däldi, Alla tarapyn berilen abyrsyz güýji bar ekeni. Şu ykjam daýaw wagtlarynda iki metr boýy bar ekeni, ýüz otuz kileden geçýänem agramy bar ekeni. Şo göwresinde-de hiç garny, hiç zady ýok, bir nazarkerde, Ýüzündenem bir göreňde-de bir sypaýy, görmegeý ýigit bolup ýetişipdir. On dokuz ýaşlarynda-ka şu töwerekde hiç kim muň bilen duşaň töwereginde, tejen töwerekde göreşi bilen adam bolmandyr. Şu abyrsyz güýjüne-de gaty emelem öwrenipdir. Şu özünden ilki ýaşuly adamlar muňa bir zat boljagyny bilipdirler-de, emel öwredipdirler. Şu gara güýjüň daşyndanam gaty emelkeş bolup, Şo bolşuna-da bir örän bir sada, birhili tyzpähim, adamlar bilen birhili bir barlyşykly, bir hemme taraply märekede otursa-da bir hiç bir dawaň tarapdary däl adam bolup ulalanyny-da kim gürrüň berse gürrüň diňläbilýän ahyryna çenli şolar ýaly bir gowy adam bolup halkyň gowy görýän adamsy bolup ýetişipdir. Bi ulalyp bir ýigrimi ýaşlaryna baranda bir Mary Maryda Merjen periniň tire diýip bir tire bar. Edil Guşgy Mary Guşgy demir ýolunyň sag tarapynda oturýar ekenler. Şuny Muhat Mary Muhadow kolhozy şäheri ýakalap otyr ýanaşyk otyr şo taýda kakamyň iki sany aýal doganlary bar köne öňki asyr biziň häzir dälde mundan öňki asyrda doglan adamlar da garry adamlar şo ýörüp Mara Muhadow kolhoza düşüpdirler sähel bir üýşmeleň bolsa kakam gidýärdi bizem ýany bile gidýärdik şu gürrüňler şo taýda da eşdilip onsoň şo merjen perreň tiresinden bir barly adam ogly bolupdyrda adamlar üýşürip adamlar Mirasym kanaly.
Men bir nha Allata Allajan meň bir arzuwymy gowşurdy men nha bir ogul berdi Allajan şunam bir höwes edip toý edesim gelýä näme edip ber diýseňiz size edip berjek diýipdir kim bagşy geregem bolsa näme ol adamlaram aýypdyr sen bize bir zat edip berjek bolsaň şu zomy pälwan soňky döwürde muň bilen göreşmän baýrak alyp başlady. Bir Äteňet daýaw adam eken, zom, pälwan diýlen. Şony bir göreşip, şuň biler bil tutuşar ýaly adam tap ber bize. Şunam duşakda Päwi pälwan diýip täze bir pälwan oglan ýetişipdir. Şuny gaýrat et-de bize getirip ber. Şundan soň şuň bir göreş göreli diýip aýdypdyrlar diýýär. Olam Wiý, bolýa diýipdir diýýär. Onsoň şeýdip muny ýöriteläp yzyndan owaz eýýäm, demir ýolda Otly ýörýär ekeni, adamlar demir ýol bilenem Maragada, Aşgabada gidýär ekenler. Bolsa-da muňa bir paýtun ugradypdyrlar, şu paýtun bilen onsoň Päwi pälwany alyp barypdyrlar birnäçe gün öňünden. Ýaňky bu Zoňmy pälwan diýilýän, muň agramy bir ýüz altmyş kile dek agramy bar ekeni. Boýy-da adam bir bir togsan ýaly boýy bar. Zoňmy diýýäni, Öz ady däldi, güýjüne baýrynyp zomy apýykýanlygy üçin zomy pälwan diýipdirler oňa. Soňa waka ýöne eline alany gapdallygyna garşy buryp taşlaýar ekenler, zomy ap ýykyp ýa-da ýere ýöne çekip, aý dyzyny ýere degrip ýykyp ýör eken şeýdip welin bir göreşiň gelşigi gaçýar, toýdan ha bir göreş bolman soňa waka adamlar indi muňa çykmaga ýaýdanýarlar. Ýüz altmyş kile diýilýän adam Bir halkyň içinde baram bolsa selçeň adamlar da ol. Hany onsoňam göreşi bilmeli ol. Şeýdip ýöne göreşmän baýrak alyp ýören soň muňa haýyş edip şeýdip ertipdirler. Aý bir uly göreş, baý adamyň toýy bolansoň uly baýrak goýuljak ynha Köşek Gülleýede baýragy bar kim çyksa çyksyn diýipdirler bolýanky Zom pälwan çykypdyr ol adam çykanak diýýäler. Onuň Päwü pälwany çagyryp getirenseňler, Nazom pälwan bilen Päwü pälwan göreşjek diýip jarçam gygyrypdyr diýýä. Garaz, tutluşypdyr bular. Guşak, siz üç gezek göreşmeli diýip şerti, türkmen göreşiniň şerti üç gezek göreşmek. Onsoň ikisi tutluşyp durupdyrlar welin, Ýaňky zomy öň gapy garşysyndakyn äsgermän siltäk edip bir gapdala buryp ýykýamyşyn-da muny welin, ýaňky şeýdip bir synanjak bolupdyr welin, aý öňünde duran adam polat ýaly bolup durmuşyn-da bi. Bi Merjen Perreň tirasynyň adamlary, pälwanlary öňi ýene buryp ýykyp duransoň bu sapar bolmaýanyny bilipdirlerdir diýýän muňa Aý, pälwan, dyzyňy göter, aý, biri çopanmadak sal, aý, biri aýla, biri çilşirime sal, diýip, uly goh edip, şuňor kömek edýän kişi bolup muňa goh edipdirler, diýýär. Bu zomma mundan obadaşlary şeýdip gygyryp duransoň, diýýär, golaý gelip, muny göterip, Likaýyn hyýal edipdir, ol golaýrak gelipdir, ol päwi muny ýokaryk galdyrypdyr däniň, ýuwaşlyk bile ýerde goýaýypdyr diýýä, göteripdir-de diýýä. Şuny ýerde goýupdyr welin, bir sallançakdan gunnagul çagany alan ýaly edip, adamlaryň göwnüne şoňňalap gelipdir diýýä. Şeýdip, Ýerde goýupdyr wally ýaňky zomy bolly baýragyny beriň diýipdir diýýär. Men göreşmäge ýagdaýym ýok diýipdir diýýär. Muň baýragyny beripdirler şu bir gezek bile şu zomy pälwan durupdyr. Adamlar hemme kişi toýuň adamlary dargapdyr ol obadaşlary diýýär. Dargaman otyrmyşynlar bir adam azalaýança näm boldy how Pälwan, bu öň ýöne öl eliňe düşen şeýdip durdyň-la, bu näme etdi? Şu wagt ýöne märehi ýanyňyzda otyryn men, kapyrga lymyň her ýanyna bir-iki sansa döwülendir, diýipdi-ýa. Şu guşagy gysanda, dem-düýt galmady mende, diýipdirdi-ýa. Ýöne gygyraňysdan, bir hile edip, bir emel etjek kişi boldum weli, olam gaýtam tersine boldy. Şu, ho-ow, sen ýöne bir sallançak däl, sen Gunnogul çagany Alyp ýerde goýan ýaly dädi-le şo. Şo nähili diýseňiz şoňalak şo. Muň bilen göreşjek adam tapylmaz diýipdir diýýär. Meň şu bolşumda şeýdenden soň hiç gep-gürrüň ýok muňa.